gĩkũyũ kiugaga ũmbani ũrĩ thĩna ũmbani ũrĩ thĩna mũthuri ũyũ egwĩka ũguo nĩ mũthuri wĩna tũindo twake maikaraga nairobi na mũtumia wake mũthuri kwao nĩ nyĩrĩ Mũtumia kwao nĩ Naikuru. Nyina wa mũthuri aikaraga Nyĩrĩ. Rĩu rĩ, Valentine ĩno ĩrarĩ kuo rĩ, mũthuri ũyũ rĩ, tondũ akĩrĩ wobici Nairobi rĩ, nĩ mabangĩte na gacungwa gake atĩ Valentine magathiĩ kũmerera o Nyĩrĩ kũrĩa Bantu. No nĩ ariganĩirwo Sunday ĩyo yarĩ next day nĩ magĩrĩire gũthiĩ na mũtumia wake tondũ nĩ andĩtwo harambĩ kũrĩa Naikuru harambĩ ya, ya, ya, ya kanitha na arĩ mũgeni rĩu acokaga kũririkana abangĩte date ĩrĩa na kairĩtu atĩrĩrĩ hĩ njuma tondũ maitũ e gĩcagi na ndĩrenda kwĩra mama atĩ ngamũtwarĩra ndawa cia nyamũ igwĩtwo arthritis sande no nginya ngoka nĩgetha tũthiĩ na ikuru na madam aikiuga haithuruti ũhoro agĩkĩra mathĩ rĩu rĩ noguo mam nĩngathiĩ my dear nĩngathiĩ kũrĩa nyĩrĩ gũtwarĩra maitũ ndawa yake ya arthritis nĩ thiru koguo kĩrĩa ngeka niĩ ngathiĩ njuma ndare mũciĩ ndoke mũthenya ũyũ ũngĩ ndoke tene nĩgetha tũgĩthiĩ tũthiĩte Naikuru direct. Mũtumia akĩmwĩra ũrĩa ũkuona wega rĩ, sawa mimi sina shida me basi. Na mũthuri mũthenya wa Saturday akiuma mũciĩ agĩthĩrĩrĩka na nginya mũtumia akĩne- akĩnengerana kamũrĩngĩti ka nyina, ĩĩ na ĩtagwo atĩ ĩno ya kwĩyoha ciande, kĩũnda kĩu ndiũĩ kana nĩyo. Haya, mũthuri nĩ ũcio agĩthĩrĩrĩka, agĩthiĩ akĩoya gacungwa gake, makĩrora yarware. Rĩu nĩ agĩthire akinya mũciĩ akĩmenya "Rĩu haha tondũ nĩ- ndikwenda kwĩhĩngĩca ona gũtuĩka ndawa cia nyina ti kuga atĩ ciarĩ thiru haha nĩ kanya ethaga gũkinya nyĩrĩ athire akĩmenya rĩu haha gũtiga mũhiki gũkũ bantu nguthũkĩrie mathĩ ndawa nĩgetha ona ndakinya nyambe make sure nĩ maria na madam na noguo gathe gagĩkire kĩhũra ngari gĩcinga gagĩthiĩ gakĩoya mũndũ wako magĩthĩrĩrĩka ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia nyeri county county number 19 agĩthiĩ na nyina na akĩhũra thimũ nĩgetha rĩrĩ mũtumia aigue marie na nyina wakĩa maitũ wake hiyo kemaiti uri aku hĩndĩ akũndire na ũrĩ no maru no maru marũngo nĩ nyamũ ĩno ya heho yaingĩrire maru ĩ joints no gũtũra gũtũra Nake madamu akĩmwĩra rĩu tondũ akĩreherwo ndawa nĩ mũthee hakĩrĩ na thĩna ĩĩ tha- tha- hatirĩ na thĩna rĩu ndawa cioka rĩ ona icio ingĩ itithirĩte biũ ĩ no ndũĩ no wega rĩu i- ĩ tondũ nĩ- nĩ nĩ ngũigua wega agĩkĩrwo nĩ sawa makiuganĩra ũhoro mũthuri rĩ Arĩkia ndegũikara mũno tondũ nĩ arenda gũcoka ihenya ihenya nĩgetha acoke Bantu athiĩ agakore ndari yake. Na hwaĩ-inĩ ũcio kwĩna rwĩmbo. Rĩu nĩ agĩthire agĩcoka, acoka Nyĩrĩ agĩthiĩ rwĩmbo agĩkĩrara akĩrũthĩa akĩrũthĩa pakache. Akĩmenya rĩu rĩ kuma nĩ tene nĩgetha hote gũka ndware mama na ikuru nĩgetha maũndũ matikae kũhĩngĩcana rĩ ngari yake nĩ iria ndaihu iria nene ngari ndungu ĩĩ injini nene eh, off road ngari irarekia thi ona ina space nene nginya ya, ya maguru ngari nene riu riu agithire atiriri magigiuka na agiuka na akiiga muiki wake agicoka eh ni agerete na hau uguo magiuka uguo agiuka na tutuma na tugwace rucini agaya kiuga ona nĩ cia mũgũnda ona gũtuĩka itiakiumĩte kwao rĩrĩa akĩgũra hau akiuga ici rĩ ndiakĩneo ngone ndirakineirwo ngore ndineirwo rũcinĩ njũke nacio ndĩra- ndiranetwo hwaĩ ndĩraikia buti haya mũthee agĩgĩũka akĩ- akĩre- akĩharĩria akĩra mama agĩharĩria agĩcenjia nguo akĩyoga haya magĩkiuma mauma tondũ nake mama ngwĩciria ũtukũ ũcio ndaraire toro wega rĩngĩ mũthee atarĩ kuo rĩngĩ no kwegarũra ũguo akaigua anga mũthee ndarĩ kuo gatoro gakora eh rĩu ĩ Ma- makũrire nairobi kĩndũ thaa ithatũ tondũ marĩa andũ makorwo na, na, na, na harambĩ ka- after service rĩ harambĩ kwanjia kĩndũ thaa mũgwanja hau ũguo rĩu magĩkũra rĩ nĩ wacio magĩtherereka magĩcerereka marorete ya nyaibaca haya ngari gũkinya kĩnũngi rĩ Tondũ kĩnũngi nĩ mũikũrũko ũhana ũũ-rĩ, mteremko. Maikũrũke, rĩrĩa mama aingĩrire mbere mbere-rĩ, mama aingĩra ngari-inĩ-rĩ, ah, aki- aki- ona nĩ ahingũrĩirwo mũrango harĩa mbere-rĩ, akiuga aca, niĩ ngwenda gũikara haha gĩtĩ gĩa thutha-ĩ, haha back left-ĩ. tondũ nĩ ndĩraigua ndĩna gatoro rĩ ndikwenda gũthiĩ ngĩkinyaga mburĩki na magũrũ kana ngathitũka reke niĩ thiĩ ũnguĩte ndĩ o harĩa niĩ ndĩcũngĩire eh, eh, aithuru Nde- mũthee akiuga atĩ sawa nĩ ngũgĩthiĩ ta ndĩ o nyiki akorwo akorwo ũgĩthiĩ toro ũgũthiĩ wĩ toro rĩ ũgĩthiĩ ũkuĩtwo ta mũjumbe Ĩgĩa thutha. Garĩ sawa, ona ni njiguo ũguo kai ngĩrĩ o mũjumbe ona ni kai ndĩyo. Kana ũndugaga ũ? Akĩmwĩra ĩhĩ wĩ mũjumbe mũnene wakwa, wĩ mũjumbe. Haya. Nyamũ ĩgĩthirirĩka. Rĩu agĩkinya kĩnũngi, kĩnũngi kĩhana ũũ. Mama omaingĩra o ũguo ngari-rĩ, nĩ ambire akĩigua akĩoha mũcibi eyoha mũcibi akĩigua arenda gũthiĩ ariraxĩte tondũ arĩ na iratũ iria cia mĩkanye rĩ nĩgetha akorwo na starehe rĩ agĩciĩranga ũrĩa irangagwo ũguo agĩcitiga hau na agĩcũnga na agĩcũnga tondũ mũthee nake nĩ ndereba biũ nĩ ndereba mũkari agĩtwarĩte ngari mĩaka mĩingĩ agĩcũnga mama agĩcũnga rĩu twĩ mũikũrũko harĩa wa kĩnũngi harĩa kĩnũngi hahana ũguo nĩ gũikũrũka mama ndakĩrutire iratũ aciĩranga ũguo acitiga hau rĩu maikũrũkĩte ũguo rĩ eh, iratũ ikiuma harĩa thutha ikĩambĩrĩria gũka cihĩtũkĩire rungu wa gĩtĩ rungu wa gĩtĩ mũthee arĩ o haha atwarithĩtie ngari rĩ arora mwena ũyũ rĩ akĩona ai kĩu kĩratũ gĩacomoka hau na nĩ mũikũrũko-inĩ agĩthiĩ ũguo agĩkinya kinya hanini akĩmenya wa wa wa wa wa gĩkĩ ma ma ma gĩkĩ nĩ kĩa gacungwa akĩrora side mirror harĩa ũguo akĩona mame toro

haya nake agĩtaima agĩtaima agĩtaima agĩkĩhuria agĩikia nja akiuga Phew, that was too close ingĩanyitwo ingĩakumbacwo kumbacwo tondũ no angĩaga gũka haha mbere ko ndinona angĩũka ũrie kĩratũ gĩkĩ nĩ kĩaũ niĩ thĩna ũrĩa ingiuma naguo ndirĩ ndona magĩthiĩ magĩthiĩ makinya harĩa ũtanakinya heritage mama akĩhingũria maitho akĩũria he kaĩ tũkinyire naivaca ĩ ĩ akĩra tũtigĩthiĩte gũthiĩ akiuga na gĩkĩ ũguo ĩ twakinya ha- hau handara mĩa ũingĩre ĩ tondũ nĩ hau ndiendaga gũtiga kayogati karĩa tũgũraga hau kayogati

aretua ũguo ĩ tondũ no akĩmenya arĩ ona tũmehia twake muthenya ũcio kwanja etuĩte ha agĩkiuma agĩthiĩ akĩhingũrĩra mama ngari mũrango ahingũrĩra mũrango rĩ agĩkora mama araururia kũu rungu araururia kũu rungu akĩmũria atĩrĩ haiya nĩwanyonera iratũ ciakwa mũthee ũrĩ mwakiuga eh? atĩ iratũ Eh? ĩĩ nĩ wanyonera iratũ aca a- aca agĩũka akĩhingũra mũrango nake akĩmũteithia gwetha no rĩu nĩ aramenya ũrĩa maũndũ mahana kĩgeria akĩmũteithia gwetha akĩmũteithia gwetha o agĩthwo hake rĩu akiuga atĩrĩrĩ haiya kaĩ ngari ĩno ũrenda kũnjĩra iratũ ciakwa itirĩ nga- ndinaingĩra ngari na, na iratũ Hai, ithe wa Kamau. Urenda kunjira i- i- ngari ĩno ndĩrĩ na iratũ? Ta rora wega. Rĩu nake mũthee nĩ gũthiĩ kũrĩa mbere agathiĩ akarora rungu akauga ai. Nyina Kamau. Wĩna ma nĩũingĩrire ngari ĩno na iratũ? Akĩmũria ndinakĩingĩra na iratũ atĩ githĩ githĩ ndiumire na iratũ na nyuma na iratũ cia white. Akĩmwĩra anga ikorwo igĩthiĩte kũ iratũ. akiuga acha no ngangari ĩno ĩna ũndũ akiuga hapana ĩkĩrĩ na ũndũ na ndirĩ handũ nũgamĩte tũkiuga iratũ nĩ kũiywo ciaiywo nĩ kũiywo ciaiywo rĩu rĩ akĩmũria haiya nĩ ũrona ta nyumire no ngorwo nyumire nyũmba itarĩ iratũ Akiuga, niĩ ndinarora wega no ndĩreciria atĩrĩrĩ no ũkorwo umire ũtarĩ iratũ rĩngĩ o harĩa ũciĩtigire nĩwona nĩwona rĩu rĩ kana akorwo kana ũgĩci- kana ũkiumire hihi wacigĩrĩra ngari igũrũ twakũra atĩrĩ nĩ nĩ ndĩraririkana tondũ nĩ ngwethaga rĩrĩ nĩ ngwethaga tondũ nĩ wamenya rĩu thutha wa wa wa harambĩ twakiuma harambĩ nĩ ngwendaga gwĩkĩra karatũ burati rĩu kĩrĩa itoĩ nĩ kana nĩngĩka atĩ kĩa burati ngĩetha ka burati nĩguo kĩamũkanye ndĩgĩtigire handũ kana kĩndũ kĩa niĩ ta maka ndiũĩ ndamaka rĩu tũgwĩka atĩa ngwĩcira ndinakua iratũ inani kaĩ ngũhana atĩa ma ngatiga iratũ ngĩthiĩ function no nĩ ndĩrona ndĩciĩnyitĩte koguo no korwo irĩ o harĩa irĩ no korwo hihi no maũndũ nyuma namo maingĩ kĩongo akĩmwĩra atĩrĩrĩ don't worry my dear don't worry you don't have to worry a thing everything's gonna be all right okay marĩa ũrĩa tũgwĩka rĩ tũgũthiĩ twakinya na ikuru tũkwamba tũingĩre nduka ya iratũ ngũgũrĩre kĩratũ ciona tigana nacio ngwethere kĩratũ kĩega no ko icio nĩ ingĩathiĩ gũtweka haibu no rĩu wewe ũkĩrwo wanyinga eh kĩu kĩratũ nĩ kĩa goro mũno kĩu ndakĩgũ- ndagũrĩte botiki mena eh tũthiĩ twethe kĩratũ kĩega na twethe kĩratũ gĩthaka we ona kĩa ũkĩra kĩu rĩu makĩingĩra makinya Naikuru rĩ akĩingĩra botiki aingĩra botiki rĩ akimwira kiratu kwanja kiu ona kiratu kiu uraigua ri ithi to ta giki exactly ota giki exactly akimwira enta giki ĩ oh that's good tukiohe ota kio tondu riri bata rĩ nĩ ũiganĩre ĩ na ningĩ nĩ ngwĩkĩra kĩratũ gĩkĩ nĩgetha ngĩmacirie Mm, mm, okay sawa magĩkĩgũra kĩratũ kĩu agĩcoka magũra kĩratũ kĩu rĩ mũthuri akĩmenya atĩrĩrĩ tondũ kĩratũ nĩ ndete rĩ na gĩtingĩoneka rĩ what do I do magĩthiĩ hau akĩmwĩra atĩ no twĩke ũguo ĩ eh, twe- ũing- wethiĩ harĩa thiĩ ũgũre thiĩ ũingĩre supermarket ũkĩgũra tuminal water ũgũre tũindo twa kũnyua ũguo rĩngĩ tũmĩthiguiti mũndũ aiguaga rĩngĩ gũthagumia ũguo, na ũgũre ga chocolate kagima ĩ, ũgũre gaku na gakwa ũke. Mama rĩrĩa aingĩrire supermarket, nayo njamba ĩkĩguthũka ĩgĩcoka o harĩa ĩkiuga kĩratũ kĩngĩ o ta gĩkĩ, ĩkĩgũra o ta kĩu, ĩgĩũka. Rĩu yagĩũka yagĩthire... magĩcoka yathiĩ kĩgũthagũtha kĩratũ kĩrĩa ta kĩrĩ kĩhũthahũthĩre kĩgũthagũtha ũguo ĩkĩgũthagũtha ũguo ĩgĩcoka ĩgĩgĩcokia o harĩa mũrango-inĩ mama atanĩrĩ- atanaririkana atĩ kĩratũ eh, kũrĩa gĩathire rĩu rĩ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ nĩgugaga haiya nĩwamenya kĩratũ na maka ndagĩtigire o haha mũrango-inĩ kĩratũ kĩrĩa nda- kĩrĩa twethaga ngari twethage gwetha nĩ maka niĩ ngarĩ gũkũra ndĩrakũra rĩu nĩkĩ kĩũru na nima ngatiga kĩratũ ngai ndaingĩrire ngari ndaingĩrire ngari ndĩ magũrũ matheri njĩtagwo fm jagaman gĩthingithia aka mr earthquake till then bye